mufaro zvikuru zita rangu ndinoitwa shonga ndadzoka zvakare e, kuti ndingogoverana nemi ruzivo rwushomashoma rwandinarwo runogona kutibatsira mukurarama kwedu kurarama kwedu sevanhu kunoda kuti tidyidzane nevhu zvese nedenga e, denga takatarisana kunyange nemvura e, saka zvakanaka kuti tizive e, nemichero mamwe makwenzi atinawo atinogona kumwa kudya e, kana kushandisa nedzimwe nzira zvichiita kuti kurarama kwedu kuenderere mberi zvakanaka nhasi ndichange ndichikupakuriraiwo mamwe maruva atinowana mumagadheni edu e, maruva nemasora atinowana mumagadheni edu asi atinokwanisa kushandisa mukurapa kana kurapanura e, zvirwere zvatinenge tiinazvo kana kuti kungoti tigare takasimba takagwinya kuzvidzivirira kubva kune zvirwere zvakasiyana siyana zvinowanikwa e, zvino takatarisana nedenda redzibwa mupengo kana kuti eh, covid-19 yanetsa yatekeshera pasi rese vanhu vakunyanya kuona kukosha kwemakwenzi saka ndangoti zvakanaka kuti ndingogoverana nemi Eh, makwenzi aya zvichida anogona kukubatsira zvichida unogona kuzviona sezvisina basa asi chakanaka ndechekuti kana uchinge wanzwa ane dzeve dzekunzwa ngaadi nei ngaanzwe ruva randichatanga kukugoverai nezvaro nhasi ndeiri iri ndofunga mukaricherechedza munogona kuriona ndichaisa mumwe mufananidzo iri rakanyanya kusvibira ku Rine kamwe kahutsvuku nekusvibira. Mamwe anenge akanyatsa kuita zere rakanyatsa kuita green. E, saka akangosiyana siyana zvichienderana nekuti mawana akaita sei kana kuti makadyara akaita sei kana kuti mune evhu rakaita sei. Saka zvinongosiyana. Iri pachirungu rinonzi begonia asi handizivi kuti mu Rurimi rwedu rwaamai runonzi kudii? Iri ruva iri rakatengwa namai vangu ndovakatanga kuritenga vachiuya naro vachiti a ah, ndanzi nemusikana we wepavakatenga pa, pa, pacho ah, ndire madzimai saka ingopotai muchingotsenga rakanakira madzimai zvikangoninakidza kuti iro rinongonzi dzere madzimai rakanakira chii ndobva ndakuti arega ah, ndiri teste ndinowanzofarira kubva ndadii ndaritesta muchiona kuti ndiro nekuti munozoti ah, akatiuraisa mm. anovavirira kakuvavirira karo hakana kuipa kari sawa kari salty saka kane kakuvaraidza kana uri munhu anofarira zvinovavirira kanovaraidza kari sawa saka rine kakuvavirira karinoita iwo mashizha iwawawo saka ndakabva ndatangawo kungoritsenga nditoona ah, but rinenge riri right asi ndakazoti regai nditutakiritso tekuona kuti rinombobatsirei ruva irori ruva iri rinobatsira zvinhu zvakawanda eh, asi chikuru ndechekuti its an antivirus and antibacterial um, agent kana kuti nemacompounds eh, eh, kuva antivirus kana kuti antibacterial zvinoreva izvo kuti Kana uchiona kuti iwewo uda kuzvidzivirira kubva kune mavhairasi akaita semaflu kana kuti mabhakteriya anokonzera zvinhu zvakaita sechikosoro, macolds nezvimwe zvakadaro daro zvinowanikwa kunyanya parespiratory system yedu, iri ndoruva rekuva naro pamba. Uchipota uchingoritsenga zvako. Isu tinotombokanganwa, unogona kutochovha kana three weeks usina kuritsenga, sa musa unenge ungoriwo mugadheni unongoricherechedza, wongodii, wototsenga, wotodya, wotozvidzivirira. Kana kuti ukatoona kunge wakutorwara wachangotangisa kurwara paya rakanaka kuti ubva wangoridini ubva wangoridambura ubva watoritsenga ndo imwe nzira inini ndo nzira yandoshandisa yekutsenga asi zvakare munokwanisa kuita yekuinfusa kuinfusa inzira yekumwa makwenzi wo kwatisa mvura yako pamoto ichinge yakwata kana kubhoilisa waikwatisa mvura iya Woisa mashizha ako kunyangwe mukapu kana kungadaro muri muteapot woisa wobva wachiisa mvura iya inopisa wobva wambozvikwidibira zvakadaro kumbozvivhara zvakadaro womboisiya muto wacho uchibuda uchipindawo mumvura wozoimwa zvako setii isinganyanya kupisa ndoimwe nzira yekuti munokwanisa kuimwa nawo Bigonia yakanaka um, zvakare kana uchinge uine asthma inobatsira zvakare kana uchinge uine asthma nekuti inobatsira ku, ku, kuita decompress e, muchest imomomo saka ndozvimwe zvayakanakira zvakare inobatsira digestive system kana uri munhu uya anotambudzika nekunzwa kuda kurutsa yatinoti pachirungu nausea kana kuti uchitotambudzika nekurutsa kwacho kana nediarrhea ndoo rimwe remakwenzi kana kuti ruva ratinogona kuti aiwa pota uchitsenga uchidya ukanga wakunzwa zvauya tsenga udye kana kuti e, imwa setii inokuitira zvakanaka e, Chimwe chandakaona ndechekuti rinobatsira kuita brighten up skin kungotiwo ganda rako ringodini ringonyatsoratidzika zvakanaka handina kuti rinotsvukisa ndamu ngatozonzwa nekudya matani nematanaro muchida ku muchida kutsvuka but pane imwe dullness inouya yeganda yekuti pamwe une stress kana kuti une zviri kukunetsa unogona kuti ganda rako riri kusvibira zvisiri natural Iri ndoruva racho rekuti udye kuti udzore kakupenya kaya kaya. Isusu zvedu vasikana vatema tema vakaita sesu tine ganda rezviyo, ganda rinopenya munombotiziva tichida kuti rigare richipenya. Saka tinopota tichitsingirira kuti ganda redu rinyatsodi rinyatsovaima zvakanaka riratidzike. Saka iri ndoruva racho iri. Pada ndosaka mukadzi uya akaudza mai vangu kuti aiwa. Iri nderemadzimai zvakare rinobatsira kune vaya vanenge vachirwara nechirwere chebronchitis. Rinonzi iro rine maanti-inflammatory uh, components kana compounds chirungu chacho chinogona kundirasa asi ndofunga muri kungozvinzwisisawo naizvozvo rinoita kuti panhu panenge pakaswela because of disease or because of virus or anything chibva chadzokedzana saka rinobatsira pakurapa uh, bronchitis saka ipapo takatarisana neantiinflammatory ipapo rakanaka zvikuru kuitira vanhu vane gauti vanhu vanotambudzika nekuzvimba kwemamuscles nekuda kwezvimwe zvirwere zvatinazvo izvi rakanaka iro riri e, zvakare rinobatsira e, zvikuru sei kune vaya vanenge vaine chirwere kana kuti vanotambudzika nekubuda ropa chingava pachironda kana nedzimwe nzira dzekuti ropa harisi kumira kubuda uchinge wakwara kana kuti wadii rakanaka hanzi rinobatsira pakumisa e, kufamba kweropa richibuda mumwiri mukutaura mataa tichiita tichitarisana kumarespiratory ma, ma disease akaita sana bronchitis atambotaura nazo kana flu kana macoffs Chiripo pariri ndechekuti chinobatsira the flow of oxygen kupinda mumalungs edu. Iye zvino takatarisana neCovid-19 tinoziva kuti idambudziko huru kana uchinge wasvika papeak yechirwere ichocho kana kuti denda irori ndechekuti unenge wakukoniwa kuendesa oxygen yakakwana kuma lungs ako pada hauchakwanisi kufema nepa chest but ajaira kungofema napo apa e, asi kuti mweya uchinyatsozara muma lungs zvezvakunetsa saka iyoyo obstruction inenge iripo yekupinda kwe oxygen muma lungs ako ndokwainobatsira manje ichiita se ichireleasa ichibatsira the flow of oxygen to your lungs saka iruva rakakosha zvikuru rekuti tinge tiinaro rekuti tinge tichidyara mudzimba dzedu uyezve rekuti tipote tichidya nguva nenguva